na wa subscribe channel yi na wo nso wabɛka abusua yi ho na yɛn nyinaa bom adi dwuma no fɛɛfɛɛfɛ biribi a ɛba a wabrɛbɔ mu a wampɛ nea w'ani anye ho na yɛnyiyi bi mfiri mu na yɛnkeka nsisi ani na yɛnyɛ biribiara kama enti ɛnnɛ nea mede brɛ wo nso ni Onyankopɔn bɛma wo daa nkwa aboodoo, na wo kɔn bɛdɔ na woadi bi, na Onyankopɔn bɛpam bɔne sum no afiri wo so. Presby Hymn 484 na me ne wo de rekasa yi. Ɔbarima bi a yɛfrɛ no Yafta a ɔfiri Israel man mu. Na ɛberɛ a ɔnyiiɛ no, na ɔnhu ne maame. Enti na ne papa nso so akɔware ɔbaa foforɔ abɛwo mma, mmarima. Na ne half brothers no na ɛma no hunu sɛ ne papa faa ne maame wɔ berɛ ko a wanyɛ ne ho adeɛ anware no nti. wɔyɛ dwamanfoɔ ba a yɛbɛfa no sɛ ɔyɛ bastard. Enti ne nuanom startee sɛ ɔno de saa nsɛm no regu ne so. Yɛayɛ mmaa yi, ɛyɛ a momma yɛnhwɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛde bɛwo yɛn mma. Na yewu akyi no, yɛn mma ammenya problems wɔ saa nneɛma no mu. Sɛ woyɛ ɔbaa a, toto wo nneɛma yie. Yefta, ɔbɛdii awerɛhoɔ pa ara, nti ɔde awerɛhoɔ firi ne fie. Ɛsiane sɛ na ne nuanom no reka kyerɛ no sɛ awunyadeɛ a yɛ papa de agya hɔ no, ɔnka ho. Enti ɔde awerɛhoɔ firii fie, na ɔkɔtenaa kuro bi a wɔfrɛ no Tob, na ɔkɔbɔɔ ne ho adwaa wɔ kuro no nkwantia. Enti ɛhɔ na Akusifoɔ bi nso a wɔwɔ kuro no mu bɛkaa ne ho, ɛnna ɔne wɔn tenaa hɔ bɔɔ ne bra. Enti ɔko bi baeɛ, na nkuro bɛyɛ sɛ nnan bi aka bɔ mu a wɔpɛ sɛ wɔde di Israelfoɔ so, wɔde hyɛ Israelfoɔ so. Enti, ɛma wɔn ani baa so sɛ, kurom hɔfoɔ no ani baa so sɛ, ɔbarima bi a ɛyɛ Gilead ba a yɛfrɛ no Jefta, ɔyɛ hye na ɔyɛ sahene, enti momma yɛnkɔhwehwɛ no akyiri akwan. Enti wɔbaa ne nkyɛn wɔ Tob hɔ na wɔbɛka kyerɛɛ no sɛ, Bra na bɛyɛ yɛn so sahene, na bɛdi yɛn anim na yɛne Amorɔfoɔ nkɔko, na sɛ wodi wo ne wɔn ko na sɛ wodi wɔn so ma yɛn a, deɛ wobɛka biara no, yɛbɛma wo. Ɛnna ɔse, Sɛ meredi mo anim ne mo kɔ ɔko no na sɛ midi nkonim ma mo a, mobɛma mayɛ mo so sahene. Esiane sɛ ɔno ara na ɔyɛ sabarima a ɔyɛ ɔhye, na wankae baabi a na ofiri reba, na wammisa ne ho nso so sɛ, Ɛbaa ne sɛn na me kuromfoɔ ne m'abusuafoɔ yi ne me nuanom yi ɔreba Manase. Ebetumi aba sɛ na wɔrebɛpɛ wo akokum wo. Ebetumi aba sɛ na wɔrebɛpɛ wo akɔsɛe wo. Esiane sɛ nnipa no, wɔyɛ w'abusuafoɔ, ɛna wɔayi wo totwene, na wankae. Wɔmaa ahantan baa ne mu, wɔmaa kokurokosɛm baa ne mu, wɔmaa akɛsesɛm baa ne mu, esiane sɛ ɔhuu sɛ wɔabu no bi. Enti ɔkɔɔ Onyankopɔn anim kɔbɔɔ mpaeɛ, na wantwɛn, mpaeɛ no a ɔkɔbɔeɛ no, wantwɛn mmuaeɛ a ɛfiri Nyankopɔn nkyɛn bɛba. Ɛsiane sɛ na akasesɛm aba ne mu, na hantan aba ne so, na akokurokosɛm aba ne so. Onipa, sɛ woduru baabi na sɛ akɛsesɛm ne akokurokosɛm ne ahantan ba wo mu a, ɛyɛ a twɛn. Efisɛ akyiri yi no, woanhwɛ yie a na ɛde nsunsuanso bɔne na ɛrebrɛ wo. Enti ampa ara wodii wɔn anim kɔkoeɛ Amorifo asase so kɔkunkum nkuro aduonu so nnipa nyinaa. Na ɛberɛ a wɔrebɛkɔ no, wɔhyɛɛ bɔ bi. Ɛbɔhyɛ bebree ɛde nsɛm ba. Duabɔ bebree ɛde amaneɛ ba. Enti onipa, ɛduru baabi na sɛ wopɛ sɛ wohyɛ bɔ anaa wobɔ dua anaa woka ntam a, ɛyɛ a hwɛ baabi a wofiri a woreba. Wo a onipa yi a wowoe a, wonni nna. Yɛsɛ wo maame yɛ adwamanfoɔ bi ba. San sɛ wo maame yɛ adwamanfoɔ, nti woyɛ adwamanfoɔ bi ba. Sɔre. Wo ara nso so a woammɛhu wo papa a, na wo papa wuo. Efie agyapadeɛ a wo papa de gyaa hɔ a ɛyɛ wo nyadeɛ, yɛse wo nka ho. Wo kɔ bɔɔ mpaeɛ nso so a, woantwɛn mpaeɛ no mmuaeɛ a Onyame de bɛma wo, ɛna wo kɔ ɔko yi. Eti ɔɔbɛkɔ ko no, na wo hyɛɛ Nyankopɔn bɔ sɛ, sɛ me, wo ma me kɔdi nkunim na me ba a, adeɛ bi a edi kan a efiri me fie mu ɛbɛpie abɛhyia me kwan no, mede bɛbɔ afɔreɛ ama wo, Esiane sɛ na wagye nnipa bebree atena ne fie, na ɔno ankasa deɛ, ɔwɔ babaa baako pɛ nti, na ɔnim sɛ ne babaa no na ɛbɛba abɛhu, ɛbɛpue ne so anaa ne babaa no na ɛbɛba abɛhyia ne kwan a kyerɛ sɛ ɔyɛ nipa a ɛdi kan. Ewiase nsusuiɛ ne apam ne nhyehyɛe bi wɔ hɔ na sɛ woreyɛ a, ɛyɛ a twɛn so, na woanhwɛ yie a, na ɛde ɔhaw abrɛ wo. Enti berɛ a ɔkɔ ko wieeɛ a ɔreba no, ɔduruu ne kurom Mispa, ɛna ɔhyɛɛ aseɛ. Anigyeɛ wom, nti ne ba babaawa yi nso de nnwom ne asa ne mmɛn. Ɔde bɛhyia ne papa. Satan papa di nkunim. Ne papa huu ne pɛ. Ɛna ɔsɛ, a me ba, waha me. Waho me werɛ. Ɛsiane sɛ maka me ho ntam sɛ, sɛ mefiri kun na meba na sɛ mekɔdi nkunim deɛ wafiri me, me fie apue kan abɛhyia me no, Mede no bɛbɔ afɔreɛ ama Awurade. Ɛna ne ba no sɛ, Nyɛ hwee, di wo bɔhyɛ so. Enti ampa ara, akwadaa no ka kyerɛɛ ne papa sɛ, Ma me ne me nnamfofoɔ nkɔtena bepɔ yi so, na menkɔsu me mmabaawaberɛ mu wɔ bere ko a maama asase yi so ammɛgye m'ani, mammɛware anwo me mma. ama m'ani annye wɔ me wiase asetena asase asetena mu. Enti woahyɛ ɛbɔ a, ma menkɔ na me ne me nnamfofoɔ nkɔtena bepɔ yi so nkɔsu. Bosome mmienu meba a, na wode me ayɛ deɛ wopɛ. Ampa ara ɔkɔbaa ɛmaa ne papa de no yɛɛ nea ɔpɛ. Bɔhyɛ bebree, ɛde nsɛm ba. Ntamka bebree, ɛde amaneɛ ba. Duabɔ, sɛ wokɔduru baabi na sɛ wohwɛ na sɛ ɛsɛ sɛ wobɔ dua koraa a, fa wo duabɔ ne wo ntamka ne wo bɔhyɛ nyinaa fa ma Awurade. Ɛsiane sɛ Jefta na ɔhwɛ sɛdeɛ ne ne half brothers no reteetee no ɛne sɛdeɛ wɔayi ne totwene na ne kuro mu mpo a ɛdi ne kuro mu no wɔateetee no ama no afiri kuro no mu akɔyɛ ɔmamfrani wɔ baabi a wansusu da ɛsɛ wɔbɛba n'anan ase eti wɔn ahantan baa ne mu wɔn ahomasoɔ baa ne mu wɔn akokurokosɛm baa ne mu onipa Sɛ woduru saa situation no a, na woaba fam. Esiane sɛ woanhwɛ yie a, nneɛma bɛgye nsam. Gideon deɛ wanyɛ saa, na deɛ ɔyɛeɛ nie. Ɔno ankasa na ɛka kyerɛɛ Awurade sɛ, Awurade, wopɛ sɛ wode me di Israelfoɔ anim, nanso meyɛ nipa. Enti mentumi nhyɛ bɔ, mentumi nka ntam biara, na wo, Onyankopɔn, w'ankasa yɛ nsɛnkyerɛnneɛ ma me. Sɛ ɔkyena mede dwa nwoma yi bɛsɛ awiporɔeɛ ha, na woma bosuo tɔ gu so ma me ba na mebɛkyim na menya nsuo toa yi ma a, na mahunu sɛ wode me bɛdi Israelfoɔ anim. Ampa ara, adeɛ kyeeɛ a wɔbaeɛ ne dwa nwoma no aforo Wɔbɛkyiim wɔnya nsuo tɔ amma. Ɔsan ka kyerɛɛ Awurade sɛ ɔnyɛ nsɛnkyerɛnneɛ biom. Wanhyɛ bɔ, wanka ntam, wammɔ dua, ɛsiane sɛ ɔhunu ne ho sɛ ɔyɛ nipa. Enti sɛ onipa Ɛduru sɛ akɛsesɛm reba wo mu, ɛduru sɛ ahantan reba wo mu, ɛduru sɛ akokurokosɛm reba wo mu a, Ɔbonsam bɛtumi afa mu agu w'anim ase. Enti ɛyɛ a twɛn so na fa wo ntam ka ne wo bɔhyɛ ne wo duabɔ sɛ baabi a woaduru nnipa regu w'anim ase Sɛ baabi a woaduru no nnipa reteetee wo wɔ, sɛ baabi a woaduru no nnipa repɛ wo ahwe aseɛ, sɛ baabi a woaduru no nnipa repɛ wo atweetwee wo wɔ, fa ne nyinaa ma Awurade. Ne ntam ka, duabɔ, ɛbɔ hyɛ, ɛde nsɛm ba. Meda wo ase.